אה אקעי. איז אזוי, אונז גייען לערנען ווייטער, איך האב געמאכט א סאמערי פון הרב סעדי' גאון'ס גאנצע שער, אז מ'זאל קענען שנעל לערנען אלעס, ווייל באופן כללי היינט נאך תשעה באב מאך איך א ברעיק לכבוד די זומער, אזוי ווי די סדר פון די ישיבות, מער ווייניגער, ליטווישע ישיבות, סאו סתם די וואך און נעקסטע וואך דארף מען ענדיגן מער ווייניגער מיט די מהלך, נאכדעם וועט מען אפשר זעהן צו מ'קען לערנען א צווייטע מהלך אדער גיין צו אן אנדערע נושא. האט דאך געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, מיר האבן געלערנט היינט אין די רמב ם אין חלק א' פרק לד, דארט גייט ער דורך די תנאים וואס מען דארף האבן, וואסערע קאנדישאנס דארף מען מקיים זיין כדי צו קענען מקבל זיין סיסרא תורה, געבויט אויף די גמרא אין מס' אין סיסרא תורה וכו', און אזוי גייט ער דורך די ליסט פון קאנדישאנס, איינע פון די קאנדישאנס וואס שטייט דארט, די לעצטע, אינטערעסאנט ווי אזוי ער לייגט עס אראפ, איז ער ברענגט ער ברענגט פון די גמרא, די גמרא זאגט, געבויט אויף א פסוק אין ישעיה, מען דארף זיין חכם חרש, די פסוק אין ישעיה שטייט שר חמשים ונשיא פנים, חכם חרשים ונבון לחש, עפעס אזוי, יועץ, נאך א יועץ, איך האב פארגעסן יועץ, פינף זאכן, על כל פנים, נבון לחש, טייטשט די רמב ם, וואס טייטשט נבון לחש, די גמרא איז נישט מסביר וואס די זאכן מיינען, מען ברענגט פשוט די פסוק. אז רמ טייטשט נבון לחש מיינט, דער גמרא זאגט, די גמרא שפעטער זאגט שמעיבין דברי תורה שניתני בלחש, דאס האב איך גארנישט געזאגט, אבער דער רמב ם איז מסביר אז ס'מיינט אז ער פארשטייט רמזים, וויבאלד אויף די הלכה דאכט זיך מ'לערנט דאך נאר ראשי פרקים, טאר דאך נישט ארויסרעדן אלעס, און ס'דא מענטשן וואס האבן עפעס א בלאקעדזש אין זייער קאפ, ער גייט אדורך פארשידענע כשרונות וואס מענטשן האבן, מענטשן וואס האבן אזא בלאקעדזש, דארף מען עס אלעמאל אלעס ארויסזאגן.

יא. אבער דארט רעדט מען פון פון מעלה מעלה מלכו ומעלה מטה. יא יא די רמב ם טייטשט אז דאס אלץ מיינט מער ווייניגער דאס, לפי דעס איז נאך א נקודה. אבער על כל פנים ער זאגט ער לייגט אראפ די די נקודה אז מען דארף קענען פארשטיין רמזים, ס'איז אזוי ווי די אנדערע גמרא דארט אין חגיגה אויך רייט אז ס'איז געווען רבי ש י בן חנניה איז געגאנגען צו די קעניג און האט נישט געקענט און האט געמאכט א רמז און די די מין האט זיך געשלאגן מיט עפעס א מין דארט און ער האט געמאכט עפעס מיט זיין פינגער מיט דאס און מען האט יענעם געהארגעט און ענדליך זאגט אז איינער פארשטייט נישט. די קאוז איז רמזים וואס מען רעדט, מאן דמחזיר ב מחוק וויין מלקה און ער פארשטייט נישט, פלאנגט נישט דא, חייב מיסה. דאס איז עפעס אזא סארט מושג. סאו דאס איז א וויכטיגע א וויכטיגע יסוד צו צו לערנען. איך האב געליינט אויך אין א אנדערע בוק נעכטן וועגן עפעס א סופי רעבע. יעדע איינער האט די זעלבע מהלך נאר ער האט אויך די אנדערע זיין סוד איז עפעס אנדערש אבער ער זאגט דארט אז די מנהג דארך דרך אגב עד היום הזה איז די מנהג די אלע סופי צדיקים פירן זיך אזוי זיי ענטפערן קיינמאל נישט קיין שאלות. פרעגט דער רבי, נו, וואס דארף איך טון, עבודת השם? ער זאגט, ער פארציילט דאך א משל, ער זאגט עפעס א רענדאם זאך, איך האב אליינס געזען, איך בין געווען אמאל ביי איינעם, ממש לייק נאו שייכות, וואס תכלית, אזוי אדער אזוי? כ'ווייס, ס'איז געווען צוויי גוים, און צוויי, וואטעווער, לייק נאו, און די לאגיק אונטער דעם איז, טעארעטיש, אז, אדער פארשטייסטו אליינס, וואס פרעגסטו מיר, אדער, איך זאג עפעס וואס. מארגן וועסטו פארשטיין, טראכט אריין ערגעץ ווי, עס דארף מען קענען פארשטיין די רמזים, מען דארף אלץ זאגן אז עס וועסטו קיינמאל נישט אנקומען צו קיין סעלף אנדערסטענדינג, צו קיין השגה, צו קיין לעוועל פון פארשטיין, דאס איז א וויכטיגע תנאי און עוון לחש. כ'האב געטראכט על פי דרש קען זיין אז, עס איז דאך דא א אינטערעסאנטע רשי וואס רשי אין סוטה מיין איך איז עס וואס זאגט אז חכמה יבנה עס מיינט סיקרעט מיינט דאס. ווייזן די וואלט די גמרא האט פארציילט אזא מעשה אז געווען עפעס א זקן אחד שלא עז להם חכמי עוונות האט געזאגט וויאזוי צו ברענגען די חזיר דארט און די קרבנות ס'איז משמע ס'איז זייער וואן פאני גמרא חכמי עוונות ווייסט דאך יעדער לכאורה וואס ס'איז יו קען ריעד די בוק ס'איז נאך דא אסאך ראשונים האלטן דאס און ס'דא טאקע אנדערע ראשונים וואס האלטן אזוי אזוי רש י זיי מאכן שטיקל ס'דא צוויי נוסחאות אפילו אין רש י איז דא צוויי נוסחאות כ'קען נישט אויסשרייבן יא, ס'איז דא מחלוקת קעלי, נארמאל די אנדערע ווערטער די מתנגדים צו פיליזאפיע האבן אלע געזאגט חכמי אונן שטייט חכם טאר נישט לערנען, אבער ווער ס'קוקט אריין אין די גמרא זעט אז חכמי אונן קען נישט מיינען פיליזאפיע, איז אין יענע גמרא זייער שווער צו אריין טייטשן, ווייל ס'שטייט בשם מעשה שהיה פונקט איז געווען איין מאל און מילא ס'איז א ס'איז האנדל א משימה סיטואשען פונקט ווייל ס'איז געווען האט מען געויסער געווען נישט צו לערנען דאס, אבער ס'קומט אויס לויט לויט וואס איך טראכט שטימט עס גראדע זייער גוט, ווייל ס'קומט אויס אז חכמי אונן איז בעצם צו כאפן אויפן ווינק.

דער רמב ם ברענגט עס דארט, איך האב נישט געכאפט וואס ער וויל, אבער חכם חרשים שטייט נאכדעם, ס'איז נאר נאך א חכם חרשים, דער רמב ם זאגט חכם חרשים מיינט ער קען שוין יא לערנען, נישט נאר, און די גמרא, ער ברענגט א גמרא, א מדרש זאגט חרוש חכם חרשים, וואס הייסט חכם חרשים? ענליך אזוי ווי אזא טייטש וואס סיים משהק, יא? כיוון שמדבר נעשה הכל חרשים, ווען ער רעדט איז יעדע איינער שטום, אדער ענליך אזוי איז איינע פון די טייטש פון סיים משהק, אז יעדע איינער מאכט צו די מויל ווען ער רעדט, נישט ער מאכט יענער צומאכן די מויל, פארשטייסט? אנדערע סארט רעדע. און וואס האסטו צו טון? סאו כ'האב געטראכט אז ס'איז דא א דין פון חירש, חירש איז איז עטליעסט אויב ס'איז א קידושין דרבנן על כפנים, שטייט אין יבמות אז א חירש קען מקדש זיין ברמיזה און מגרש זיין ברמיזה, אויב אויב איינער א חירש איז א א חירש וואס קען אביסל יא, כשמיה ואינו מדבר, קען ער קען ער רומז זיין, סאו די מענטש וואס ער פארשטייט די רמזים ווען ער רעדט.

קודם נארמאל וואס אלס איז דא ס'איז דא נאך זאכן נאר ווען מען מעג זיי מוטשענען זיך צו ס'איז דא אזוי וואס איז דאס בטל געווארן מען מעג יא אבער לויט דיר קען מען זאגן אז די די די ווייזן די די חלק איז יא געווען נכלל אין די איסור אבער אנדערע חלקים נישט די נישט ווייזן די ווייזן אפשר דאס האט מען יא גע'אסר'ט דאס האט מען נישט גע'אסר'ט קען זאגן ס'איז דא קען מחלק זיין מ'קען מיינען אז ס'מיינט אנדערש יא שוין. בקיצור, סאו מ'דארף אנקומען צו די מדריגה אז מ'זאל נישט דארפן גארנישט זאגן, מ'דארף נאר מרמז זיין און שוין. עניוועיס, דעטס ווער וויר אפ טו. יעצט, דאס איז געווען א רמז, וואס די משל איז זאג איך נישט. יעצט, אונז האלטן אזוי, אונז האלטן אזוי, איך האב געזאגט ווי אונז האלטן, אונז האבן געלערנט לעצטע מאל, און כ'וויל אביסל אדורכגיין די פאזיטיוו טעארי פון רב סעדיגורא, דאס איז באמת וואס איך וויל טון. איך האב אריינגעקוקט אינעווייניג באט איך האב מיר געמאכט א סאמערי. זיי האבן געלערנט רבי סעדיגורן און ס'איז זייער וויכטיג ווייל מען דארף אביסל ארויס ארויסהאבן די די שיטה. איך האב געוואלט אפשר נעקסט וואך אז מיר קוקן אביסל רמבן וואס ער זאגט וואס איך מיין שטימט מער ווייניגער אין די אין די וועג פון טראכטן. זיי האבן געלערנט באריכות לעצטע וואך אז. ס'איז דא, ווי אזוי איך גיי זאגן יעצט, דא צוויי אדער דריי מעין וועגן ווי אזוי מ'קען פארשטיין די נשמה, וואס דאס מאכט א חילוק צו וויאזוי מ'פארשטייט אלע אלע אלע מושגים פון רעליגיע וואס זענען תלוי אין די נשמה, רייט? מער ווייניגער די דריי וועגן וואס אונז האבן געלערנט, איז ס'דא די פשט, פשט א, פשט א פסוק, פשט, פשט מסתמא אויפן מאור חזל איז עפעס אזוי, אז די זאך הנקרא מענטש, ער בלייבט אין צום וועג, און די עיקר, איין וויכטיגע זאך פון דעם קומט אויס, ער דארף, ער דארף בלייבן, כ'האב געזאגט אז עס איז א חומרא נקלה, יא ער דארף בלייבן מער ווייניגער אזוי ווי ער איז, מ'קען נישט למשל השם הוא אסור מייניש זיין, מ'קען נישט זאגן זיין שורש נשמה און די אלע תורות נאט גאנא ווארק, ס'דארף זיין אים. און מצד שני, ס'דארף נישט זיין קיין פענסי מעטאפיזיקס פאר דעם, מ'דארף נישט האבן קיין מופשט, מ'דארף נישט גלייבן אז ס'דא זאכן וואס זענען מופשט, ס'קען זיין א באדי, ס'קען זיין נישט א באדי, ס'דארף זיין, ס'קען זיין זייער א פשוט'ע זאך, קען זיין ס'דא סיבות פארוואס ס'קען נישט זיין פשוט, אבער מצד, מצד די וואס אונז דארפן איז עס א פשוט'ע מעשה. און ס'קומט אויך אויס א אינטערעסאנטע זאך פון דעם וואס האבן שוין גערעדט אפאר מאל אז א מענטש איז א נשמה מיט א גוף, אדער עטליסט סאמטינג וואס קען אינקלודן די זאכן וואס אונז קענען בתור נשמה וגוף ביחד, ווייל אנדערש יו לוז וואן אוו דיס טו טינגס, אדער נעמסט אוועק די גוף און בלייבט אזוי ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, די אנטונינוס האט געפרעגט פאר ר', דאס איז די גמרא, די פסאדו גמ' ברענגט עס אויכעט, אז אנטונינוס האט געפרעגט פאר ר', נו ווער, וועמען מאניש נשמה? שוין מען טוט נישט שלעכטע גוף טוט ער גארנישט סאו דאס איז א תירוץ מען קען זיי שניים של שיח זעהן אויף סך רואים מוטשען זיך סאיז איינע איין קאלעכע האט מיר זיי שניים של שיח ארבעט נישט אבער ביידע קיינער פון זיי קען עס נישט אליינס טוהן איז דאך יא חייב סהייבט זיך שוין די קשיא שוין כפונים די בעיסיק איידיע איז אז א מענטש איז דאס די נשמה די גוף די איז פאר, דאס הייסט א מענטש. די צעטיילטע איז אויס מענטש, איז עפעס אנדערש. ממילא איז, אויב מען וויל געבן אמת'דיגע שכר ועונש, דארף עס זיין א נשמה מיט א גוף. אין אנדערע ווערטער עס דארף זיין תחיית המתים, און זיי האבן געלערנט אז דאס על פי פשט מיינט דאס תחיית המתים, און דער וואס זאגט דאס איז די רמא, די יד רמא, און אנהייב סנ, אנהייב פרק חלק סנהדרין איז מאריך זייער שטארק חולק צו זיין אויף די רמב ם, דאס איז ידוע אלס מחלוקת פון די רמב ם מיט זיינע חולקים, און איינע פון די עיקר זאכן, אפשר די עיקר זאך.

דער רמבן האט געשריבן בשער הגמיל, לכאורה צו זאגן זיין אפיניען וועגן דאס, הגם ער רעדט נישט דארט ממש, ער איז חולק זייער שטארק אויף דער רמבן דארט אויך, ענד דער רמא איז געווען זייער איינער פון די שטארקע מסתייגים פון דער רמבן, און ער אין זיין ספר אויף סנהדרין איז דא איגרות הרמא וואס גייט ממש פון די מחלוקת, אבער אין לערנען אפילו אין זיין ספר יד הרמא אויף סנהדרין זאגט ער זייער לאנגע אריכות אנהייב פון די פרק וואס ער איז מאריך אז דאס וואס שטייט עולם הבא איז נישט אויף דער רמבן טייטשט עולם הבא. נשמה איז בלי גוף, אזוי האט ער עטליעסט פארשטאנען, פשטות איז דאס די פשט פון די רמב ם טאקע, עולם הבא מיינט עולם הנשמות, המכינה אצלם עולם הנשמות, נאר עולם הבא מיינט תחיית המית, וואס איז אמאל טרעפט מען חזל עולם הבא, עס מוז מיינען ביאת המשיח, קען אויך זיין אבער על כל פנים איטס די נעקסט ווארלד, דיס נעקסט ווארלד, נישט א אנדערע סארט וועלט, די נעקסטע, נעקסטע סטעפ פון די וועלט כאילו, איז דא זייער זייער. און ער ברענגט טאקע אז רב סעדיגון האלט אזוי אזוי און מילא די רמב ם איז אפגעפרעגט און ס'שטימט נישט ועל כפנים דאס ווען איך ווען איך האב געזאגט אז די רמב ם איז געווען דער וואס האט אויסגעטראכט אז ס'איז דא א נשמה מופשטת בין איך נישט דער וואס זאגט עס איך כאפ די אלע ראשונים וואס זענען חולק אויף די רמב ם וואס זאגן איך פאר מיך סאו כ'דארף נישט דארף נישט זיין דער אויבערחכם וואס זאגט אז די רמב ם האט ענק איינגערעדט אז עולם הבא אין ביי אכילה ושתיה מיינט מיינט אז ס'איז א נשמה ס'איז נישט קיין באדי ער ברענגט אליינס די גמרא די רמ ע און ער פארענטפערט איר אז ס'מיינט נישט כפשוטו אויך דער רב סעדיגון ברענגט עס שפעטער. סאו איך בין נישט דער וואס האט מחדש געווען די חידוש, און בפשט זענען זיי גערעכט, מען קען די גרעסטע ראיה וואס ער האט איז גלייך די גמרא זאגט, די משנה זאגט איינער וואס איז עומר עין דחיית המעשים בתורה אין לו חלק לעולם הבא, שייך איז די צוויי זאכן, די גמרא זאגט אפילו ס'איז מידה כנגד מידה, היכא פון דחיית המעשים לפי כ ליה חלק בדחיית המעשים, לויט די רמב ם איז עס סתם צוזאמגעשטעלט א הוידו מדגיש, דחיית המעשים מיט עולם הבא זענען צוויי אנדערע זאכן, איז ווי אזוי שטימט עס? די רמב ם דארף. די רמב ם האט עפעס א תירוץ אויף די קשיא, באט כ'ווייס נישט ווי ס'טאקע גלייבט אליינס אין די תירוץ. על כל פנים, זיי פשט איז, דאס איז די פשוטע פשט, פשוטע פשט פון די, אפילו פון חזל, אין תורה איז צור יחין צו שטייט בכלל א נפש מיט תחיית המית און אפשר אין שפעטערדיגע אין דניאל, אבער אבער על כל פנים אין חזל ווי זיי פארשטייען די תורה זיכער אז דאס איז די דאס איז די פשוטע פשט. נאכדעם האבן מיר עס געלערנט אז ס'איז דא נאך צוויי אדער דריי אנדערע אנדערע וועגן, יעצט דאס. דאס קען עס רופן די גשמיות'דיגע טעאריע פון די מענטש, לאו דווקא גשמיות, ס'ווערט ווערי אימפארטענט ביז דאס סיעס די פערסאן עז א יוניט, מ'קען נישט עכט צעטיילן דעם מענטשן, מ'קען אים צעטיילן אזוי מ'קען צעטיילן זיין האנט און זיין פיס, אקעי די נשמה איז אזוי, מ'קען עס צונעמען, צוריק צוזאמלייגן ביי תחיית המתים וואטעווער, באט ס'איז נישט, ס'איז נאט ביי דעפינישן ווערי דיפרענט קיינדס אוו טינגס, אזוי ווי וואס אונז זענען זייער צוגעוואוינט וועגן די נשמה. יעצט איז דא א צווייטע שיטה וואס הרב סעדיגורן רופט דאס די שיטה פון אז די נשמה איז א מקרה, און זיי האבן שוין גערעדט אז דאס איז. אפשאדונג און א מיסטעיק, ווייל דאס איז ווייל ער איז זייער קאנוויסד אין א סערטען מעטעפיזיקס, וואס ביי זיי איז נאר דאס, זאגט ער אליינס גראדע, איך האב געזען שפעטער איז ער אליינס מודה אז ס'איז דא וואס זאגן אז די נפש איז א מקרה, און עם כל זה זאגן זיי אז ס'איז סורווייוו דעט. ער האט נישט אליינס פארשטאנען, ער זאגט נישט, ער גייט נישט אריין באריכות, אבער זעסט אז ער האט אויך געוואוסט אז א חלק פון די שיטות ער לייגט אריין אין די קאטעגאריע זענען נישט עכט וואס ער קוקט אן אין די קאטעגאריע, אבער על כל פנים אז די נשמה איז סאם וואס מ'וואלט היינט גערופן. פראפערטי דועליזם אדער עפעס אזוי אין די היינטיגע דיבעיטס, עפעס א פאקט וועגן די גוף, די מ'קען זאגן די ארגאניזעישאן פון די גוף, מ'קען זאגן די צורה פון די גוף, אזוי ווי די רמב ם און אריסטו האבן געזאגט מער ווייניגער, מ'קען זאגן פארשידענע זאכן, עפעס א פאקט וועגן די גוף וואס מ'קען אפשר, יעצט קען מען מחלוק זיין צו מ'קען עס צוטיילן, צו קען עס קען סורווייוון ווען א מענטש איז געשטארבן אדער נישט, אבער איטס סאמטינג מאר קאנ, דאס איז זייער וויכטיג ווייל ס'איז א דריטע אפשען, היינט זענען זייער צוגעוואוינט אז ס'נאר דא צוויי אפשענס, דועליזם און מאטעריאליזם, אדער איז נאר דא א גוף, און אדער איז דא א נשמה איז עפעס א אנדערע סעפערעט זאך אזוי ווי דעקארט האט געהאלטן אדער פלעיטא אפשר א גאנץ אנדערע סארט מהות און די טרוט איז עט איז ווערי רוב עטליסט זייט אריסטו איז געקומען אויף די וועלט רוב מענטשן וואס האבן אים געליינט זענען עטליסט קאנווינסט געווארן אז ס'איז דא א דריטע וועג פונקטליך צו צו ס'פיט אריין אין איינע פון די היינטיגע וועגן איז א גרויסע מחלוקת פון די היינטיגע פליזאפן אבער ס'איז דא א דריטע וועג וואס. סאם טריי צו זיך ארויסדרייען פון די גרויס פראבלעם וואס ביידע פון די וועגן האבן, דעטס אימפארטענט, און אויב מען וועט אנקומען צו לערנען נאך נאך די זומער וועלן קען מען צוויי אונז מסביר זיין וואס גייט פאר מיט די שיטה, אבער דעטס א טוירד א טוירד טאטעל וועי, נאכדעם איז דא די וואס האב איך געזאגט נאכדעם איז נאכדעם איז דא סאיז דא.

אויב ס, לאמיר, לאמיר גיין מיט די ערשטע וועג, וואס איז די פשוט'סטע וועג, מ'דארף נישט קיין פענסי מעטעפיזיקס פאר דעם, ס'איז אז דא א זאך וואס הייסט נשמה, און ס, ס'קען ארויסגיין, ס'קען צוריק גיין, ס'קען זיך צוזאמשטעלן צוריק מיט די גוף, וואטעווער, ס'איז אבוויעסלי סעפערעבל אין סאם וועי, ווייל ווען מענטש שטארבט ווייסט דאך אז ער שטארבט, אבער ס'קען צוריק קומען, אזוי ווייטער. יעצט הייבט מען אן צו פאוקעסן אויף וואס דאס איז, מקור און דערפינגעריסט, יעצט רב סעדיגורן ווער ס'האט געליינט זיינע שיטות, ער האט געברענגט, איך גלייך די אנהייב אין די צווייטע שטיקל דא. כ'האב געמאכט כ'האב געמאכט די ליסט, ס'איז אביסל נישט אזוי קלאר די ליסט, אבער אין די פירסט פעידזש יו סי סעווען שיטות, פאר שיטות דען סעווען שיטות, און וואן טו טרי, איים מאוסטלי אינטערעסטעד רייט נאו און טו טרי פאר פייוו און סיקס, וויטש אר אלל דיפרענט באדעלי טינגס, און ער ברענגט א ליסט פון שיטות, זעקס פינף שיטות לויט מיין חשבון דא, וואס זאגט וואסארא סארט זאך איז עס, צד השווה שבענין כל השיטות הוא עלי' אז ס'איז א גופניות'דיגע זאך, איטס בעיסיקלי, טעקניקלי א דאקטער וואלט זיך געקענט טרעפן כאילו, און. שאלה איז דא איינער וואס האט געזאגט אז ס'איז א ליפט, פארוואס איז טראכט אז ס'איז א ליפט? ס'איז דא ריזענס צו טראכטן די אלע זאכן, ער גייט נישט אריין באריכות, ער זייער שנעל ווישט אפ די אלע שיטות, באט איטש וואן אוו דעם האט סאם סאמאן סיריעס דעט סעד איט, און ס'איז דא אפילו א פסוק פאר יעדע איינע פון זיי, ער ברענגט נאר א פסוק אויף איינע פון זיי אז ס'איז בלוט, און וועלכע פסוק, דמי הנפש, און מוז דוחה זיין אז ס'מיינט נישט אז ער האלט נישט אז ס'איז אמת, דאס האט די קראים געהאלט, די קראים וואס ער ברענגט האט אזוי געהאלטן טאקע, ער גייט מיט פשוט פשט פון די פסוק, און ער זאגט אז ס'קען נישט זיין, נאר ס'מיינט, ס'איז א וויכטיגע יסוד וואס ער גייט נוצן שפעטער אויכעט, ס'מיינט אז די נפש איז אין די דם. ממילא מען רופט עס א שם, אזוי ווי מען זאגט אמאל לב, מיין הארץ פילט, מיין הארץ פילט, נפש איז אין הארץ פילט, פארוואס זאגט מען די הארץ, עס איז דארט, עפעס אזא על שמו, דזשאסט א לענגווידזש קוועשאן, איז נאט ריעלי א פיזיקס אדער דאקטעריי קוועשאן. ווייל די הארץ פילט. יא אבער די חכמה, אויב מען זאגט, אויב מען סאמטיימס זאגט מען, סאמטיימס זאגט מען, זאגט מען אין די חכמה, די טראכט, מען טראכט אין די הארץ, עס קען טאקע זיין אז מענטשן האבן געטראכט כפשוטו, ער טראכט אויך אביסל אזוי כפשוטו, אבער. יא באט נישט אלעמאל מיינט מען כפשוטו, די לענגווידזש קען נישט, מען קען נישט, ער איז גערעכט אז נישט אלעמאל ריכט ער, שפעטער ברענגט ער בעסערע דיוקים וועגן די נקודה. מען קען נישט אלעמאל מדייק זיין אזוי, ווייל ס'איז א וועג וואס מען רעדט, און אזוי ווייטער. ער זאגט למשל ס'שטייט א פסוק אין משלי, גראדע איז דא א פשט אין די פסוק, אבער ס'שטייט בביתו לא ישכנו רגליו, סאמטינג לייק דעט. אירע פיס בלייבן נישט אינדערהיים, רעדט פון א אישה זונה. איז איר פיס, און איר קאפ נישט? איר קאפ אויך. אקעי דארט איז דא א טעם פארוואס מען זאגט די פיס. אבער ס'דא נאך פסוקים, ער ברענגט א אנדערע פסוק, וואטעווער, מען זאגט א געוויסע א זאך, עס מיינט נישט דווקא, לאו דווקא, עס איז נישט קיין ראיה, און ער ברענגט אפילו עס שטייט אין פערדישע פסוק נפש הבשר בה דם היא, זעט מען אז ס'דא א נפש און עס איז אין די בלוט, און יענע פסוק אליינס איז א סתירה, קען נישט זיין אז הנפש היא הדם, איין ממש איין צוויי פסוקים איינער אין צווייטער, איינער שטייט נפש היא הדם היא הנפש, צווייטע פסוק שטייט נפש הבשר בה דם, אלא מאי, דא איז דווקא און דא איז לאו דווקא, ס'מיינט אז ס'איז ווייל ס'איז בה דם קען מען זאגן אז ס'איז דם, שוין, עס איז א דוחק אויף דעם פסוק אבער. פאר די מאוסט פארט, אלל דיס טעאריס טריי טו פיינד סאם קיינד אוו פיס, א שטיקל לופט, אזוי ווי דער רמא זאגט, מאפטיר לאנצעס, די לופט בלייבט אין די באדי, דעטס א נס, רייט? קאז איט שוד האוו דזשאסט דיפלעיטעד איטס באלאנס, האלט זיך אריין אינפלעיטן און דיפלעיטן, דעטס מעדזשיק, מאפטיר לאנצעס, דאס האב איך געזאגט לעצטע וואך, נישט אזוי ווי די חסידישע ספרים זאגן אז דער רמא זאגט אז די נשמה די גשמיות מיט די רחניות, שוין, ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך, אבער ברענגט א מדרש, די מדרש וואס ער ברענגט זאגט דאס, ס'איז א נויד, א באלון, וואס איז פול מיט לופט, און ס'גייט קיינמאל נישט ארויס די לופט, עס איז אפן, מילא ס'איז א פארמאכטע באלון.

אסאך גרויסע פיל ריעד ארטיקל אסאך גרויסע חכמים האבן געזאגט אז ס'איז פיין און עס מסביר פארוואס, אנדערע האבן געזאגט אז ס'איז וואטס די נעקסט שיטה? אז ס'איז דא צוויי איז דא א חלק אין די הארץ א חלק אין די גוף ער איז נישט העפי מיט צוויי נפשות בכלל, און די פיפטע שיטה איז אז ס'איז דא צוויי לופטס איינס אינעווייניג און איינס אינדרויסן פאר דעם דארף מען אריין אטעמען ארויס אטעמען, ער זאגט עה! וועגן דעם דארף מען אטעמען אז ס'זאל קומען לופט אין די מענטש הייבט זיך נישט אן, מ'דארף אטעמען פשוט ווייל די מענטש איז זייער הייס.

טובות'דיגע פייער וואס ס'ברענט, א פייער, א ווארעמקייט, עפעס א, עפעס א היץ, און אויב א מענטש ווערט פארברענט, זעסט דאך אזא סאך מאל ווען א מענטש ווערט קראנק ווערט ער גייט ארויף די היץ, דער איז סאם קיינד אוו ריזענעבילעטי טו אלל דיס טינגס, און זיי האבן געטראכט, שטייט אוודאי אין זוהר, אין תיקוני זוהר עטליסט שטייט די טעאריע אסאך מאל, אז די, אז די, די סיבה פארוואס א מענטש אטעמט, רבי נחמן ברסלב זי ע מאכט א משל פון דעם, אבער אז די סיבה פארוואס א מענטש אטעמט איז כדי עס האט א פען אויף זיין הארץ. א פען פשוט.
און תיקוני זוהר האט דאס געהאלטן?
יא, און תיקוני זוהר האט דאס. ממילא קלינגט דיין לעבן, ממילא קאנט פאררייטן אזש ווי א ליבע, ווען ליבע אוגערט כל גוף, ס'איז א לשון פון תיקונים, אדער דיין מ מ וואס רבי נחמן האט ליב. תיקוני זוהר. כ'ווייס נישט, כ'האב נישט געקענט. נאך די זוהר. ווען איז עס געווען די זוהר? אביסל שפעטער. מער פון דעם ווייס איך נישט. ווייסט ווער עס איז? ניין. איך ווייס נישט. דו אפשר וועסט זאגן אז דו ווייסט. איך ווייס נישט. על כל פנים, ער ברענגט די טעאריע. און וועגן אויב אזוי איז לכאורה דאס נישט די נפש, דאס איז פשוט א פען וואס זאל נישט, דאס איז געווען וואס מ'האט געדאגה'ט אז דער וואס ער האט גערעדט פון האט מיט געטראכט, נישט דער איז נאט נאו ריזען טו ליי, ווייל דו גלייבסט דאך אויף וואס דער דאקטער זאגט, דו גלייבסט וואס זיין דאקטער האט אים געזאגט, יענער דאקטער איז געווען ראנג. בסדר, שוין. על כל פנים, שוין. סאו דעס איז די שיטות און הצד השורש ביניהם, דער אלל לייק ווערי, האט די פראבלעם, וואס איז, האב איך אויך געזאגט לעצטע וואך, איך מיין, האט קליינע קשיות אויף די אלע שיטות, ס'איז דא א מער סיריעס קשיות וואס ער האט אויף די אלע שיטות, אז די הצד השורש ביניהם אז עס איז עפעס צו סימפל, הגם ער אין די סוף זיין נפש איז אויך גאנץ סימפל, און לדעתי על כל פנים איז עס א גופניות'דיגע זאך, אבער עס איז עפעס א שטיקל בלוט, און ווי גייט עס, און אויב עס וועט נישט בלייבן קיין בלוט, עס וועט נישט אויפקומען א תחיית המתים, עס ווערט עפעס מאדנע די מהלך. מילא, וואס ער דארף טון, איך האב דיר שוין מסביר געווען פיר מאל, וואס ער דארף האבן איז א זאך, א דבר נברא, סאו פאר אים דער איז נאר דבר נברא, דעטס ריעלי נאט גשמיות'דיג, עטליסט בּעסיידס פון מלאכים, ווי האסט צו לוק אפּ עקזעקטלי וואט הי טינקס, באט איי טינק דעט הי טינקס דעט מלאכים, שכינה האלט ער זיכער איז גשמיות, סאו ס'איז דא מלאכים אויכעט, באט ס'איז זייער, מ'קען עס רופן זייער הייליג, כאניש הייליג, זייער דערהויבן, יא? כ'האב שוין געזאגט וואס מיין יונגל האט געזאגט, אז זיין רבי האט ליב צו רעדן וועגן העכערע זאכן. זעכערע זאך, ווען ער פארשטייט ווען די רבי פארציילט א חסידישע מעשה צו פארציילט פארשטייט מען נישט, קינדער פרעגן קינדערישע קשיות, זאגט ער זעכערע זאך. סא א אינגעל האט געזאגט איין טאג אז ער האט געטראפן א העכערע זאך, קוק ארויף די לבנה ס'איז א העכערע זאך, הויך, יא, סאו העכערקייט איז א ווערי פאזי ווארד, און דער פסאדער גאון האלט ליטערלי אז די לבנה איז א העכערע זאך, נישט אז ס'איז העכער ווייל ס'איז פשוט העכער. און עס האט דאך אפילו מעלות, אז ער לעבט לענגער פון א מענטש, זעסט דאך אז עס טוט עפעס, ער פארט, איינע פון די זאכן וואס די קדמונים זענען מורא'דיג נספעל פון די לבנה און פון די מערכת השמים אז עס איז מורא'דיג קאנסיסטענט, יא, עס מאכט נישט קיין טעותים, אזוי פארשטייט חוק הזמן נוס להם שישני את תפקידם, יא, די מענטשן זענען מורא'דיג, נישט נאר מענטשן, אפילו אלעס, מער ווייניגער אלעס אויף דער וועלט איז מורא'דיג פאזי, א בוים אמאל וואקסט עס, אמאל יא, אמאל וואקסט עס נישט, אמאל דא א פארעסט פייער, עס ברענט זיך דער גאנצער וואלד, עס איז ווי זיי רופן הווה ונפסד, רייט, עס קאמס טו בי ענד עס גאוס עוועי. סאמטינג ווערי אנסטעיבל אבאוט דיס ווארלד. דזשאסט איוו טריי, איווען איוו טריי טו בי א סייענטיסט, טריי דיך יא, סייענטיסט האבן יא שפעטער אויך געהאט אבער קען יא טרעפן קלדים וואס זענען ממש חק בלי עבר אפילו אין די וועלט אבער דעמאלטס האבן זיי געווען זייער קלאר, אריסטו האט זייער קלאר געהאלטן, און די פעקט איז לייק דיס, מאוסט טינגס אין דיס ווארלד איז ווערי אנסטעיבל, איף יו לוקינג פאר סטעבילעטי האסטו אזא משוגעת אזוי ווי די פילאזאפן, דיס ווארלד איז נאט א פלעיס טו פיינד איט, קאוז עווריטינג דייס, בעיסיקלי עווריטינג נאט אנלי דייס, איט טשעינדזשס, און אפילו אז מ'טרעפט שוין יא א חק, אזווי א נעיטשער. נישט עס איז לאו דווקא אמאל ווערט ער קראנק אמאל איז נישט אמאל איז א מענטש זאגן מיר א מענטש האט איין קאפ אמאל איז דא א מענטש מיט צוויי קעפ מאכט זיך סייעמיז טווין וואטעווער ס'מאכט זיך אפילו די בעיס מאוסט בעיסיק טינגס דעט יו טינק לייק ס'איז נעיטשער ס'איז נישט אריסטו זאגט נעיטשער שפעטער איינער האט געזאגט אז נישט לויט אריסטו נעיטשער דאזענט העוו לאוס איט העז מנהגים על פי רוב פירט ער זיך אזוי אמאל לפעמים ולהיפך דאס איז ראדזשער בעיקאן'ס דינגער באט ענד איטס טרו דעטס דעט ענד איטס סאמטינג ווערי אנסטעיבל מה שאין כן די הימל.

עט ליסט דעט דעי האד א מאטש סמאלער ווארלד, אונז האבן אסאך מער זאכן, ס'איז דא סטארס וואס אויך ווערן געבוירן און שטארבן און דאס איז זיי נישט איינגעפאלן, אבער על כל פנים איז דער סאמטינג ווערי ווערי מעדזשעסטיק אין די פעקט דעט די די באדיס אין די העווענס אר דער אלוועיס דעיר, זיי אנטלויפן נישט זיי האבן נישט קיין עף, די לבנה פארקילט זיך קיינמאל נישט און קומט נישט ארויס היינט אזוי ווי די רעבע ווייסט עפעס א גרויסע חילוק. נאו ליטערלי און און אריסטאטעל סעיס דיס איז וואי פיפעל קאל דעם גאדס. זיי האבן זיך אלע געמוטשעט וואס איז פשט אז מען דינט פאר זיי, קוק ער איז א גאט ער האט עפעס מער וואס אלע מער, ער לעבט אויף אייביג, וואן אוו די מאוסט בעיסיק טינגס, יומענס אר מארטעל דיערס אר נאט מארטעל, אפשר צו זאגן די אייבערשטער'ס באשאפעניש איז אויך נישט עכט א גאט, אבער דאס איז שוין א חידוש, אבער דער סאמטינג ווערי אינטערעסטינג אבאוט איט, סאו וועגן דעם האט מענטשען געזאגט, מיר זענען געמאכט פון עפעס בעסער ווי אונז זענען געמאכט. אונז זענען געמאכט פון פלייש, פלייש האט א טבע אז עס צוברעקלט זיך עט סאם פוינט, עס בלייבט נישט אויף זיבעציג יאר קען זיך עס האלטן די פלייש מיט די בלוט מיט אלעס צוזאמען, די מאשין צופארט א קאר ווי סאך קען עס פארן צוויי הונדערט טויזענט מייל עס צופאלט אנע עווריטינג אין נעטשרעל איז לייק דיס באט די סאן דאזענט סוט מי לייק דעט אזוי ווי דו זאגסט אונז ווייסן אז נאך הונדערט פֿופֿציק מיליאן יאר וועט זיך עס אויך צוברעקלן אקעי האסט מגלה געווען אז עס איז נישט קיין גאט אזוי אברהם אבינו באט.

וואס הרב ווערט, ער זאגט נישט גראדע דאס, דאס איז וואס איך קער וועגן, הרב סעדיגורן זאגט נישט די זאכן, דאס האבן זיי אויך געווענדט, מען דארף, איך ווייס נישט אזוי גוט עס צו זאגן, אויב זיי האבן עס פארשטאנען, אבער דער סאמטינג איז האט אסאך לייט, יעצט למשל פאר זיין פארשטאנען און א לייט, דאס דיפענד איז וואס א ווערי ענשענט דעפט איף יו רימעמבער, יו העוו טו רימעמבער ענשענט טעאריס אוו לייט און אוו סייט וויאזוי ס'ארבעט כדי צו עכט ארויסהאבן אבער איך טריי דיך נאר צו געבן די אינטואישן דערפון. לאמיר קודם, די פשוט'ע זאך איז אז אונז זעען נאר, אלעס וואס אונז זעען העלפט אונז דאס אונז זעען, איטס עמעיזינג, די סאן ליטערלי גיווס לייף טו עווריטינג, בסידס וואס עס גיבט לעבן צו די ביימער און אלעס, און נישט נאר דעם, די זון, זיי האבן זיך געטראכט אז די גלגלים, רייט? סאו גלגלים מיינט דאך, איז די איידיע פון די גלגלים וואר בעיסד אן א ווערי סימפל אינטואישן, און אנטיל נוטאן עוועריוואן בעליווס אין איט, ביקאז איט טאטעלי מעיקס סענס, אז די זון פארט דאך ארום, לבנה פארט ארום, ס'דא שטערנס וואס פארן ארום, אפשר אלע שטערנס פארן ארום אביסל, און אנדערע ס'דא כוכבי לכת וואס פארן שנעלער און אזוי ווייטער, נאו וועי, ווער, עפעס מוז זיי שטופן, רייט? און אויף די וועלט גארנישט פארט נישט אליינס, איטס אלוועיס סאמטינג פושינג איט, אף קאורס ווען יו דראפ סאמטינג דען איט דאז, סאו, קשיא. באט ביסיידס פאר דעט, טינגס דאנט מאוו ביי דעמסעלפס, טינגס מאוו ביי סאמטינג מאווינג דעם. נאו נאו ווי דידנט סי, חוץ פון אין די מיטס יו העוו לייק די, יו נאו, די גיי וויט היז קערידזש שלעפינג די סאן אקראס די, אקראס די סקיי, באט עוועריוואן אנדערסטוד דעט דעטס נאנסענס. סאו ווער ריקט די זון? און ווער רוקט די לבנה און אזוי ווייטער. סאו די חכמי חלם, איים סארי די חכמי הועווער איט וואס, זעט אויס אין די גמרא האבן זיי אויך געגלייבט אין דעם, די גמרא רעדט פון גלגל און אזוי ווייטער, אפילו אפשר אפילו פסוקים וואס זאגן גלגל, צו אפשר מיינט עס דאס, איך ווייס נישט. עס ברענגט א מדרש אז ס'איז דא צוועלף צוועלף מלאכים שלעפן די זון. אקעי, דעטס דעטס א מיט, צו די אפילו תוס' ווייס איך נישט צו זיי האבן געמיינט אז ס'איז ממש די מזלים, על כל פנים. מלאך מארס אר סאמטינג, אין עני קעיס, דאזענט טשעינדזש מאטש, ס'איז א מלאך, ס'איז א גל געבויט אויף דעם, על כל פנים, ס'איז זיי געטראכט א פשוטע זאך אז ס'מוז, ס'מוז זיין סאמטינג האלדינג איט, נאו דער איז א ווערי ביג אינטערעסטינג קוועשאן, נאו דעט ווי העוו דיס איידיע דער איז א ביג קוועשאן, האו קאם ווי דאנט סי איט? קיינער האט קיינמאל נישט געזען די גלגל, דער יש לו אומר אז די גלגל האט א מורא'דיגע אינטערעסאנטע תכונה אז ס'איז טרענספערענט. מ'זעט עס דורך. ס'איז דורכזיכטיג. נישט נאר ס'איז דורכזיכטיג, נאר ס'מאכט אונז, ס'לאזט אונז אלעס אנדערש זעהן בעיסיקלי. ווייל לכבוד דעם זעט מען די זון, זעט מען די לבנה, זעט מען די שטערנס, און אזוי ווייטער. סאו אין א סערטען סענס, ביי די וועי דיס איז די ווארד זוהר, דזשאסט קאוז איי לייק דואינג דעס, די ווארד זוהר וואס אינטערפרעטעד ביי די ראשונים טו מין דעס, דזיס לעוועל אוו לייט, סאו נישט לייט, נישט די זאך וואס מאכט מ'זאל קענען באורכו נראה, פארדעם די ספר הזוהר הייסט אזוי. עס קוקן דער ר' שמואל טיבא'נס דיקשענערי האט א ערך פאר זויער, ער זאגט ס'מיינט נישט לייט, ס'מיינט די ליכטקייט פון די גלגל. גאלד, ס'איז נישט ליכטיג, עס קוקן ביינאכט מיינט נישט אז ס'איז ליכטיג, אבער ס'איז קלאר, ס'איז ס'איז דורכזיכטיג, ס'הייסט ס'איז מקבל אור, ס'האט עפעס א טיפערע זאך פון ליכטיגקייט כאילו, וואס ס'מאכט אז די ליכטיגקייט זאל ארבעטן. און דעטס וואי די זויער איז קאלד זויער. אקעי, אקארדינג טו מי, איי דאנט קנאו. איי דזשאסט, איי מעיד אפ דיס פשט סאו יו דאנט האוו טו בעליוו איט. על כל פנים. סאו יעצט סאו דיס איז אנאדער עמעיזינג טינג אבאוט אבאוט דיס ליטערלי סאו נאו ווי סעיד דעט די סאול איז א לייט איטס ליטערל וויבאלד איך קום צו די סאול אבער עס איז דאס איז ליכט ליטערל ס'איז ליכטיג און די ליכטיגקייט איז עפעס א היינט די אונזערע זאכן דא זענען נישט אזא א טיש לאזט נישט אדורך קיין ליכטיגקייט און אזוי ווייטער רוב זאכן וואס קען לאזן נישט אדורך ליכטיגקייט די גאלגל אפשר די לופט און די וועלט לופט איז אלסא וואס איז עסומד טו בי א גאדלי טינג די מאוסט פיזיקל ענשענט טעאריס טוט אז די עיר איז עמעיזינג. איט איז. פאר דעם וועלן זאגן אוי ס'איז מלאך אויף רוחות און זאגן זאכן אזעלכע זאכן אז מלאכים זענען לופט. רייט? אפשר פייער מ'קען טראכטן אבער פייער און לופט איז עפעס א מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך. ס'איז אלעס גייט אלעס לעבט אין דעם ס און ס'עפעס האט נישט קיין ממשות מ'קען עס נישט כאפן ס'איז שווער צו כאפן אפשר קען מען עס אביסל כאפן באט ס'איז היפך באפן נישט משחק כ'מיין די ס טעארי אויף די סאול בינג לופט אבער כ'זאג נאר א משל על כל פנים, סאו דיס איז קאלד העכערקייט, סאו דאס גיי איך צוריק צו וואס איך זאג, און ס'איז דא זאכן וואס זענען פיזישע זאכן, ס'הייסט די וועלט, די פשוט'ע וועלט, די דעי טו דעי, נארמאלע אויגן קענען עס זעהן, אדער קענען עס פארשטייען, קענען עס כאפן, אזוי ווייטער, אבער ס'האט אין זיך העכערע זאכן און נידריגערע זאכן, אדער מער עמעיזינג זאכן וואס מ'דארף נישט מבייך זיין און דאנקען, אפשר אויב מ'וואלט געווען א געצנדינער געזאגט אז ס'איז דא א גאט אבער. און ס'איז דא זאכן וואס זענען נישט, נישט, האבן נישט די מ א, זענען טונקל, זענען חולף, היינט איז עס דא מאך איך כחצי יאר, אזוי שטייט אין די פסוק יא, היינט איז ער דא מארגן איז ער אויס, און אזוי ווייטער. סאו יעצט, דא אסאך מדרשים למשל, וואס רעדן וועגן ווי געוואלדיג די נשמה איז. למשל די רמבן ווען ער, ווען ער, ווען ער האקט אביסל אויף די חכ אויף די פליזאפן זאגט ער, נישט רמבן די כוזרי, זאגט ער עה אינק אינק זענט אויסגעטראפן אז דא מופת'דיגע זאכן, ס'דא עפעס העכערע זאכן, וואס הייסט די תורה זאגט, די גמרא זאגט. אז די נשמה איז האט פינף זאכן וואס איז ענליך צו גאט, ס'איז רויט וויין און נירות, ס'איז פילט אן די גאנצע בעיס און אזוי ווייטער. אונז אונז האבן אונז האבן אפילו אויף ער זאגט אז לגבי הקשבה אפילו אפילו די נשמה האלטן אונז איז מער וואס ענק האלטן וועגן גאט, פארשטייסט? אונז האבן אזעלכע קאנצעפטס, באט ריעלי איטס ליטעל סאמטינג קאנפיוזינג העיר, ווייל די אלע די גמרא זאגט נישט אז די נשמה איז א מופשט'דיגע זאך, ס'זאגט ליטעראל די נשמה, ס'קען ס'איז רויט וויין און נירות, ס'איז ממלא כל הגוף, ס'איז מחיה את הגוף, ס'האט אסאך מעלות, אבער ס'שטייט נישט אז ס'איז עפעס אנדערש ווי די גוף, ס'איז א סארט זאך. מ'קען זאגן א סארט, היינט האסטו, קענסטו האבן אסאך ווערטער פאר דעם, ס'איז א ענערדזשי, א ווייברעישאן, א פארטיקל, א וואטעווער יו וואנט קאל איט, טודעי ווי האוו א לאט אוו ווארדס, און אמאל געהאט אנדערע ווערטער, א עטאם, דאס, עס איז עפעס א זאך, עס איז עמעיזינג, ס'איז זייער נעלה, ס'איז זייער גדול, ס'איז זייער הויעך, ס'איז זייער מופלא, ס'איז אסאך, איטס איטס לייק עמעיזינג באט איט דאזענט מעיק איט א דיפרענט קעטעגארי אוו ביאינג, זייער וויכטיג, ממילא דאס איז אויך אזאך וואס קאנפיוזט זייער אסאך מענטשן, אויך וועגן גאט ביי די וועי. אלע מדרשים, יעדער איינער איז מסכים אז גאט איז די בעסט טינג עווער, דאס איז נישט קיין מחלוקת, און ער איז העכער, רייט? און אלע מיני משלים, ער איז העכער און טיפער אדער האועווער יו וואנט טו קאל איט, און אזוי ווייטער, נשמה זעלבע זאך, עטליעסט מדרשים, רוב זייער אסאך מדרשי חזל, מען רעדט לעצטע וואך צי חזל ממש האלטן אז א מענטש איז דער תכלית הבריאה, אבער זייער אסאך מדרשי חזל רעדן וועגן די מעלה פון נשמות, נישט צדיקים עטליעסט, אפשר רשעים נישט, אבער א נשמה איז איינע פון די גרעסטע זאכן וואס זענען דא. אין סאם עט ליסט אין סאם עספעקט באט דיס דאזענט מעיק ענד ווען וויר ווען יו העוו יור רמב ם אייז אן און יו העוו יור פילאסעפי אייז אן דיס מעיקס יו טינק דעט אה זיי האבן געכאפט אז נשמה איז עפעס נישט קיין גוף עפעס נישט קיין סאך סארט זאך באט סהייבט זיך נישט אן ווייל ס'קען זיין ס'איז די די זאך פון מרומם זיין אדער משבח זיין איז נישט די זעלבע זאך פון מגדיר זיין וועלכע סארט זאך ס'איז טא דיפרענט סוגיות בכלל ס'קען זיין אויב אויב מ'איז א פיזיקעליסט אויב איינער גלייבט אז רוב אלע זאכן. זענען גשמיות'דיגע זאכן, דו קענסט דא גרעסערע גשמיות אין קלענער זאכן, און זענען אסאך לעוועלס פון עכטע מעלות, נישט סתם. אבער עס מיינט נישט אז עס איז עפעס א ביסוד, עפעס א אנדערע סארט זאך, למשל, למשל, למשל, און איי גיוו אלוועיס דיס משל, וואס דער רמבן זאגט, למשל, עס קען זיין אין א פלאץ, רייט, דעטס די ביג, ביג עקזעמפל, רייט, וויטש דיס איז וואן אוו די אישוס דעט דער מופשט'דיגער נשמה ברענגט אונז אריין, אז דער רמבן זאגט ס'קען נישט גיין אין גיהנום. דער רמבם'ס נשמה קען נישט גיין אין גיהנום נישט נאר ווייל ס'איז יא דא א גיהנום, ס'איז יא א משל, ס'איז נישט קיין משל, ווייל ס'פיט נישט אין פלאץ. אזוי ווי א עבסטראקט זאך, א שכל האט נישט קיין פלאץ, איז דזשאסט א ראנג קעטעגארי, דאזענט דאזענט עקזיסט אין ספעיס, דעטס בעסיקלי די דעפענישן אוו א באדי דעט העז פלעיס, אדער איינע פון די דעפענישנס. איז וואס זאגסטו אז די נשמה גייט אין גיהנום, ס'קומט, ס'גייט נישט און ס'קומט נישט, ס'איז קוים שווער, ס'איז אפילו שווער צו מאסן וויאזוי ס'גייט אין א גוף, וואס איז די שייכות? רייט, וואס? רייט, איים דזשאסט גיווינג יו אן עקזעמפל.

און אזוי ווייטער. סאו מעני יערס אגאו האט מיך איינער דאס מסביר געווען עפעס אין א ביסל א אנדערע מהלך אין א פארקערטע וועג ער האט געזאגט דעט ווי טינק אוו דיז ענשענט וואטעווער איווען פעיגענס אדער וואטעווער ווענעווער יו טינק אוו עני סארט אוו מיסטיקעל טינג דעט איז פראט דעט עניבאדי זאגט אז ס'איז עפעס א גופניות'דיגע זאך אדער איטס סאמטינג פיזיקעל און אונז קוקן אן אז כאילו דעט גיי איז סטופידער דען אס ביקאוז דעט פערסאן איז סעינג סאמטינג דעט איז אונז איך רעד דא וועגן לאפטי איידיעלס איך רעד דא וועגן איידיעס אין די קאפ און דו רעדסט פון עפעס אזוי ווי איט סאונדס סטופיד, און יענער האט מיך געזאגט, יו טינק אבאוט עני קיד דעט לערנס אבאוט עלעקטריסיטי, און ער פארשטייט די מאושען פון עלעקטריסיטי, און דען יו שאו אים א בעטערי, און הי קענט רעפ היז העד אראונד דעט א בעטערי קאוד האלד עלעקטריסיטי, און עלעקטריסיטי איז נאט סאמטינג וואס?
איך זאג, איז וואס האט יענער געזאגט, אז דעטס עקזעקטלי האו ווי, ווען ווי סטראגל טו טריי טו אנדערסטענד האו סאמבאדי קען טעיק א

לאמיר זאגן. ס'נישט עקטשעלי דא עלעקטריסי אין א בעטערי ביי די וועי, ס'איז אפשר מ'קען זאגן ס'איז דא ענערדזשי, כ'ווייס נישט וואס ס'מיינט אז ס'איז דא עלעקטריסיטי.
טעקניקלי איז די, וואטעווער, אקעי. נאט שור, אקעי, איים נאט שור. איים נאט שור. איך זאג א פשוטערע זאך, ס'קען זיין איינער א מיסטיק וואס גלייבט בכלל נישט אין זאכן וואס זענען נישט באדיס. דעטס וואט איים סעינג. אונז מיינען, אונז זענען זייער איינגערעדט ביי די רמב ם און ביי פלעיטאו בעיסיקלי. און ביי אריסטאטל און אלע פילאזאפן. נא, דעט איז דעט. אונז זענען אלע, אונז קויפן אלע פלעיטאו'ס און די רמב ם'ס איידיעס אז ס'איז כדאי צו טראכטן פון עניטינג. בכלל צו טראכטן דארף מען האבן נישט באדי און סאו אן. זיי זענען גוט, איים נאט סעינג זיי אר ראנג, איים דזשאסט סעינג דעט איף יו ריעד עקשעלי דער אפסיידער גאון אדער אסאך. אלטע מקובלים און אלטע און אלטע אזעלכע סארט מענטשן אפשר חסידי אשכנז למשל, זיי מאוסטלי דאונט העוו עני קאנצעפט אוו עניטינג דעטס נאט א באדי, באט זיי דא העוו דיס קאנצעפט אוו ס'איז הייליג און מ'קאכט זיך און ס'איז מ'דארף עס גיין אין מקווה צוויי טויזנט מאל פאר מ'גייט עס באט דאס האט נישט קיין שייכות און איטס איווען אין א סערטען וועי, איר קענט צוריק קומען צו די לייט אויב איינער וויל, איטס איווען אין א סערטען וועי די אפאזיט. ווייל ווייל מופשט'דיגע זאכן, יו דאנט ניד טו גאו טו מקווה פאר איט, דאזענט מעיק סענס, יו דזשאסט ניד טו טינק, באט גיין אין מקווה האט נישט צו טון, נישט די, ס'איז די בעק. הייליגקייט, די די די קאכט וואס אין זיך און אביסל, אפילו א סתירה אביסל פון מיט מיט עכט מופשט, מופשט איז, ס'איז אזוי, איטס נאט סאמטינג, איטס נאט ענטייערלי טרו באט. איטס כאילו א סתירה. און דו קענסט ליינען ר' יודא חוסט אדער דו קענסט ליינען רב ער קען רעדן פון מלאכים און פון די שכינה און פון די אלע זאכן און טים אלל דיס טינגס אר פיזיקעל טינגס דער פיזיקעל טינגס לייק יו סעיד לייק דער עמעיזינג טינגס דער פאנטאסטיק טינגס איז דא מ'קען מ'קען מ'קען טאנצן ביזן דאך פון זיי ווייל ס'איז נישט אזוי ווי נאט דער מאר אינטערעסטינג דען די טינגס דעט יו דען טעיבלס ענד טשעירס ווייל זיי זענען נישט מופשט און דערפ און דיס עקטשעלי סאלווס לאט אוו מאר אין סאם סענס סאלווס מאר פראבלעמס דען איט מעיקס ווייל עקטשעלי די מופשט'דיגע זאך האט אסאך פראבלעמס. לייק לייק אין די קאנסעפט אוו די סאול איז די אינטעראקשען פראבלעם ווערי פעימאס פראבלעם און דיס סאלווס דעט ווען יו דאנט האוו די סאול פראבלעם אויב די נשמה איז א עטאם וואס דרייט זיך אין דיין קאפ פשוט יעצט פארשטייט מען האט נישט קיין שום קשיות נישט דא קיין באדי סאול פראבלעם נישט דא קיין קאנסעש פראבלעם נישט דא קיין אלע פראבלעם די אלע פראבלעמס עקזיסטן נישט אויף קאורס אלל די רייעס וואס וואס איז דא פאר עפעס וואס איז ענטיירלי עבסטרעקט האסטו נישט פארענטפערט, איך פארשטיי דאס איז טאקע אן הכי נמי, דעטס וואי דעיס דעטס וואי מאוסט פיפל דאונט לייק דיס טעארי נאו עדעיס קאוז דעי ארנט קאנווינסד סאמוואט ביי ביי פלעיטאוס ארגומענטס ענד סאו אן, אבער די עצם בתור, ביי דעם זאג איך בתור רעלידזשען, בתור אידישקייט, איז גראדע אסאך געשמאקער די וועג ווי די רמב ם'ס וועג.

שטייט א פסוק, ווער איז השם, חז ל נביא זאגט פונקטליך וויאזוי ער זעט אויס, וויפיל הענט ער האט, וויפיל פליגער ס'איז דא, און די מלאכים און אזוי ווייטער, און איך ריעד יו נאו די פרטים פון רבי לוזי הקלה, דער ווערי עקספליסיט, ס'שטייט, ס'נישט דא קיין שום רמב ם אין די גאנצע, אין אלע פרטים וואס זיי זאגן, פארדעם די אריז ל האט זייער ליב געהאט רבי לוזי הקלה'ס פרטים און נישט די ספרדישע פרטים, ביי די וועי דזשאסט סאו יו נאו דעס וואטס גאוינג אן, רימעמבער די אריז ל סעד ספרדישע פרטים זענען נאנסענס, ר' קלה'ער עסט די זאך, ווייסט פארוואס? ער איז נישט קבלה, ער איז נישט קבלת הספירות, באט ער האט א גאט וואס מען קען זעהן, די ער האט געשריבן איבער גיבראלט טאלקס אבאוט די אבאוט יו נאו שכלים נפרדים און אלל קיינדס אוו סייענס און פילאספי, וואס קומט דאס אריין אין בית מדרש? דאס איז אריז ל געווען זייער טראדישענעל און בכלל די חכמי צפת זענען געווען זייער ענטי פילאספי אין די סענס, א קאליר, ער איז מדרש, ער איז פיור פסוקים און מדרשים און די חי איז וויפיל וויפיל פיס גייט נעמט צו גיין ביז די חי יו נאו ריעד די קדושה וויפיל פליגלעך איז דא און וויפיל יעדע מצוה גייט און ס'קומט און ס'טאנצט די שופר ווען ס'קומט די שופר מאכט זיך אויף די פליגלעך, דעטס וואט איט סענד.

און אפשר איינער פאר אים, איך ווייס נישט אבער ער איז זיכער דער ערשטער וואס האט עס מרחיב געווען, און האט געזאגט אז דער אייבערשטער קען מאכן, האט געמאכט, א זאך, א דבר נברא, ער באשאפט א זאך, און דאס איז ביי די וועי די סעים קוועשן וויאזוי דער אייבערשטער קען רעדן מיט א נביא, רייט? כל נברא איז עס דער רמב ם זאגט דאס אין פרמ, רייט? גאד דאזענט ספיעק, סאו דיד משה העיר הים? אידער הי דידענט העיר הים, און דען די פסוק איז מאר לעס א ליי, וידבר ה' אל משה, דער אייבערשטער האט נישט גערעדט, ער האט פארשטאנען, ער האט מעשה געווען, מ'קען זאגן אלע מיני פענסי ווערטער אבער תכלית וואס ער שטייט איז נישט אמת, אדער. אדער איז די אייבערשטער א א זאך וואס מען קען הערן, די אייבערשטער קען דיך נישט הערן, וויאזוי קען מען אים הערן, ער האט דאך נישט קיין מויל צו רעדן, רייט? ויש לו עמער האט יא א מויל, אבער די מויל איז נישט קיין גאט, נישט אים, ער באשאפט א מויל, אזוי ווי ער קען עניטינג אלץ באשאפן, קען מאכן ניסים, קען ער מאכן א זאך וואס זאל זיין זיין מויל און ס'רעדט, און דערפאר משה רבינו האט געהערט, כפשוטו ער האט געהערט בגשמיות, געגאנגען צו א ציון האט מען געהערט, וואלסטו געברענגט א טעיפ רעקארדער וואלט עס וואלסט עס מקליט געווען, נישט אזוי ווי איינער, איך האב געזען איינער זאגט, הרב קאפח זאגט, און כ'מיין אז ביי א ציון וואלט איינער געקוקט ביי ווידיאו מאשין וואלט עס געקענט אויפכאפן. האט רבי סעדיגורא האט מען זיי געקענט אויפכאפן לכל הדעות. ווייל צום ענד ס'איז געווען א באשאפענע זאך. וואלט נישט וואלסט נישט אויפגעכאפט גאט, קאוז דעטס נאט גאד. דעטס קענסט רופן א רעפרעזענטעישן אוו גאד, אדער סאמטינג לייק דעט. און ער האז א פוינט דעט רעפרעזענטעישנס באט איטס דזשאסט א נס בעיסיקלי. באט און די סעים טינג ווען שטייט אז יחזקאל הנביא האט געזעהן עפעס, ער האט עס געזעהן מיט זיינע אויגן. איי ער האט נישט געזעהן גאט, אוודאי האט ער נישט געזעהן גאט. אייבערשטער האט געמאכט אזא זאך, א פיקטשער פון זיך אדער א נישט קיין פיקטשער פון זיך, איט העז א מער אפשר אפילו א נמשל ס'ווייזט פארשידענע זאכן באט עקשעלי איט וואס א ריעל טינג דעט הי עקשעלי סא. אידער הי אימעדזשינד איט באט קאלינג א סיידאג וואן הי ליטערלי סא ענד דעט וואס א פיזיקעל טינג נאט וואטס א עמבאדיד טינג לייק איי סעיד ס'קען זייער הייליג ס'איז מעדזשיק ס'האט אופן בתוך אופן מ'קענסט נישט זעהן ס'איז נישט ממש בדרך הנס ס'איז נישט בדרך הטבע מ'קען זיין מ'קען עס נישט רעקארדן אזוי זאגט אפשר איז עס צי דק אפשר נאר א עקסרעי קען עס רעקארדן כ'ווייס אקעי אבער ס'איז אבער עטס געזעהן און דאס איז וואס איז ר' סעדיגונ'ס טעארי. און די זעלבע זאך און די חסידי אשכנז וואס זענען געגאנגען ביי די תפארת מער ווייניגער האבן געזאגט וכך יעשה כל אחד, איף יו ריעד שיר היחיד יו וויל סי די רעצעס ס'שטייט אז מ'זאל זיך אימעזשינען גאט מיט א לאנגע ווייסע בארד, סאמטיימס ווי א קורצע שווארצע בארד סאמטיימס א לאנגע ווייסע בארד, יא, און מ'זאל וויסן אז דאס איז נישט גאט. רבי דער חסיד ליטערלי טינקס און ער גיט דאך אויס ענדע כוזרי סאמטיימס סעיס דעס דעט איטס אלאוד, און כווייס די גרויסע פולמוס פון דער פריסעצנער רבי וועגן דעם, אבער על כל פנים דאס איז חסידי אשכנז אר עקספליסיט אבאוט דיס, דעט וואן שעל אימעדזשין גאד עז א ביג קינג סיטינג אן א טראון מיט האועווער, ליין די פסוקים, ליין די פיוטים, דעטס וואט דער דואינג, רבונו של עולם וואס טוט ער? פריסעצנער רבי עקשלי סעיס מ'זאל אזוי טון אויך? יא, פריסעצנער רבי אויך, און פריסעצנער רבי האט געטראפן א רב, און היי וואס ווערי קאנפיוזד, באט דאס איז ווערי סימפל, אקארדינג טו רב סעדיגורן דאס איז אלאוד, נאטינג ראנג, אז לאנג עז יו דאנט טינק דעט דאס איז גאט, דארפסט נאר וויסן אז דאס איז נישט קיין גאט.

דאס איז נאך א זאך צו ס'איז וויכטיג, אבער לויט אים איז עס וויכטיג, אבער וואס זאג איך דיר אז דאס איז א פשוטע תירוץ. נאר פארוואס האלסטו דען ס'איז נישט ליטערלי טרו? דעי עקטשעלי פיל דעט ער איז ליטערלי טרו. נאו, איטס טרו דעט דער איז סאטש א טינג, דער סאטש אויך טינגס, די שכינה מיענס עיר דעט גאד קריעטעד, די פירסט עיר, אדער די הייעסט לעוועל אוו עיר, און איטס א ווערי טין עיר, פיין איר מיינט נאט נאו וואט איט איז באט איטס סטיל די סעים קאנצעפט. ניין באט ס'נישט גאט גייט מיך נישט אן ס'דא אסאך זאכן אין די וועלט ס'דא אלע מיני זאכן וואס וועם שטערט עס אוו קאורס איט איז איטס טרו גאט עקטשעלי אין ספר יצירה הי סעיז דיס רב סעדיג גאון דעי טאק איט פאר הים רב סעדיג גאון ליטערלי סעיז דעט די שכינה איז איר סאמטיימס איטס מסגלה אין מאר פענסי וועיס באט אין די בעיסיק דעיס דעיס טו קיינד אוו שכינות בעיסיקלי דעיס א שכינה דעט משה רבינו זעהט לזמן לזמן ס'קומט דעמאלטס לייק א נס באט דעט איז די סטעטיק שכינה דעטס אלוועיס. און דאס איז די עיר. די עיר איז די שכינה. די אטעם די שכינה, איך ווייס נישט, אדער אפשר די פנימיות פון דעם, עקזעקטלי, ער זאגט ליטערלי דאס אין ספר יצירה, פרשת ספר יצירה. ווען דו ווילסט. יעצט די ענדע פון זייגער? נאך צו ענדיגן די שטיקל. די לייט רודפט מיך. קיצור. דארף מען זיך רוקן אדער עפעס? ניין, מען דארף צוריק אויף די שיל האט אזוי, האט אזא, וויאזוי הייסט עס? נאו איטס נאט דעט, איטס די יעלאו ווייט טינג. אמת, דאס אויף די לינקע מאל, מאוו לעפט, אפ, פרעס וואן אויף דאס באטענס. זייער גוט, שיין. נא, נישט. אהמ, וואנעווער יו וואנט. אהמ, וואס זאג איך? ווי בין איך אנגעקומען צו דעם? איך וויל נאר מסביר זיין, סאו דיס דיס איז א ווערי סימפל טעארי וויטש איז א פיזיקעל טעארי אנד פיפל אר פאר סאם ריזען נאט קאמפארטעבל וויט איט, איי דאנט נאו, די רמב ם הימסעלף סעיס דעט הי טעקניקלי דאזנט האוו פראבלעם וויט דיס טעארי, הי דזשאסט העז א דיפרענט פראבלעם וואס איך גיי נישט יעצט אריין. די רמב ם האט א פראבלעם אז ס'איז גארנישט ווערט צו האבן די דמיונות ווייל סתם דמיונות. קאוז אקארדינג טו די רמב ם דער איז נאו פוינט, איווען איף איטס טרו, דער איז נאו פוינט אין האווינג די מנהרות אויף דברים נבראו, באט הי דאזענט האוו עני פראבלעם טעאלאגיקלי וויט איט. און הי מייט איווען טינק איטס טרו, נישט קלאר. יעצט מה שאין כן די מקובלים אר אלל קאנפיוזד, קאוז די מקובלים א רמב ם איז, די מקובלים זענען נישט העפי מיט זאכן זיין פיזיקל, מיט די שכינות זיין א פיזיקל זאך, דער רמב ם זאגט אז אויב דינט מען א פיזיקל זאך, כ'פארשטיי נישט די קשיא, מ'דינט עס נישט, ס'איז נאר א סימן. ואם אם זיין געווארן אז מ'דינט די שכינה ווייל די גמרא זאגט אז שכינה איז גאט, פשטות א גמרא איז שכינה איז נאט סאמטינג דיפרענט דען גאט, היא מ ד דבר נברא, סאו דערפאר יו העוו טו לייק מ'דארף טיילן בדעת אז דאס איז די דאס איז מ'דינט די גאט אבער מ'זעהט מ'זעהט די שכינה. און די רבן איז נישט העפי, ער וויל וואס מ'זאל זעהן זאל אויכעט זיין גאט. באט מען זעהט נישט, סאו יו העוו טו מעיק, סאו טעקניקלי די מקובלים טעיק דיס ככבוד נברא ענד דער מפשט איט די סעים וועי דעט רמב ם וואס מפשט גאד ענד נאו יו ענד אפ וויט ספירות וויטש אר ענד דען יו סטאק וויט די פראבלעם דען די סעים טינג עז גאד דען איטס יוסלעס ענד איף איטס נאט די סעים איף איטס סאמטינג יו קאד סי דען איטס נאט גאד סאו דעי סאלושען דעי פראבלעם האט מען נאכנישט געסאלווט כ'מיין מען קען עס יא סאלוון איך זאג אבער פשטות נאר מסביר די טעאריע דער איז סטאק אין דיס פראבלעם ווען איך וואלט געווען מסכים צו די פשוטע זאך אז ס'דא זאכן וואס מ'קען זענען דברים נבראים. וואלט נישט געהאט די גאנצע פראבלעם, סאמוואט איז הפשטה קאוזעס מאר פראבלעמס דען איט סאלווס. די זעלבע זאך איז וועגן די נפש, אויב די נפש איז די אייבערשטער האט געמאכט א נשמה, עס איז געוואלדיג, איט קען בי ווערי געוואלדיג, און סידי מקובלים אר דאונט קעיר אר נאט העפי וויט עניטינג בינג געוואלדיג, אדער א מאס אר נאט, אין טרוט די טעיק דיס, מגדיר זיין די וועג איך מגדיר זיך יעצט, די געוואלדיגקייט, איך דארף א בעסערע ווארט פאר דאס, די יראת הרבים, איך ווייס וואס מען זאגט. לויט די רמב ם איז נישט ראוי צו האבן יראת הרמות קיין שום זאך נאר פון נאר פון גאט. נאר פון די די גאט רייט. נישט וואס מען קען רופן אין סוף. נישט קיין נבראים נישט קיין גארנישט. און קאוז דערס נאו פוינט. איטס דזשאסט לייק הו קעירס איי'ם א פילאסעפער דאס איז דזשאסט א קריעטעד טינג איי דאנט קעיר אבאוט איט. איטס נאט איווען סטעיבל ענאף טו קעיר אבאוט רייט. יו אנלי קעיר אבאוט עטערנעל טינגס. און דאס איז א דבר נברא סאו ס'איז נישט אינטערעסאנט. ממילא וויבאלד זיי האבן די כלל אז זיי קענען נישט זיין העפי אזויווי די צד צדיק גאון און חסיד אשכנז צעטיילן אונז זענען עקסייטעד האף ווי ער האבען אונז וועגן די שכינה וואס איז א דבר נברא אבער גלייבען גלייבען אונז אין גאט זיי קענען נישט טיילן בקאז דעי בעליוו דעי בועלט די רמב ם'ס מוסר כאילו די רמב ם'ס רעלידזשעס עטיקס וואס זאגט אז מ'טאר נישט מורא האבען נאר פון די עכטע גאט אדער מ'טאר זיך נישט ספול ווערן נאר פון די עכטע גאט און ממילא דארף די זאך וואס איז נספול ווערן אויך זיין די עכטע גאט באט דעטס

רח מ און גופא איז נישט קיין דבר רפ א אין די לשון הראשונים, איי טינק דעט, איך האב עס אמאל ריסערטשט, איך מיין אז דאס איז ממש א אחרונים וואס קומען אפ מיט דאס, און דאס איי טינק העז טו דו וויט אלאט אוו קאנפיוזשען קאמס פראם דאס, ביי די רח מ די רב סעדיגורא און ליטערלי קאלס רח מ סעיס סאמטיימס די ווארד גשם רח מ, און די רב קאפח איז זייער ברוגז אויף די מתרגמים וואס האבן דאס געשריבן אבער נישט גערעכט ווייל גשם רח מ און די כוזרי שטייט אויך גשם גשמים רח מ. יו קען טרענסלעיט עצמים מרחניים איף יו וואנט באט איט סטיל מיענס די סעים טינג, רחניות'דיגע באדיס, קאוז רחניות מיענס איר, סאו איר איר איז פסיידא ס'איז זייער. ווען מ'זאגט ס'איז געוואלדיג ס'איז מער ס'האט עפעס מער פון אנדערע באדיס אבער ס'איז א באדי טעקניקלי. ענד דעט סיעמס טו בי פיין וויט מי אנלעס יו אר א רמב ם. באט איף יו אר א רמב ם דען יו דאנט ניד ספירס, יו דאנט ניד טו סי גאד קאוז יו טינק דעט אנדערסטענדינג איז בעטער דען סיאינג און שוין. מ'קען נישט טאנצן אויף ביידע חתונות, איי דאנט קנאו וואי, אפשר קען מען יא אבער איך זעה נישט פונקטליך פארוואס מ'דארף. קען זיין מען קען זיין רבי דער חסיד איד און זיך פארשטעלן די מרכבה און וויסן אז ס'איז נישט גאט און דעמאלטס סאם האו יו מעיבי יו סעפערעיטעד לייקע ספאלעס און ספאלעס איז טאקע פון א דבר נברא און גלייבן גלייבט מען אין גאט אדער קען מען זיין די רמב ם וואס האלט אז מ'דארף נישט קיינע ספאלעס קאוז דזשאסט דזשאסט פאר ליטל בעיביס מ'דארף נאר פארשטיין מ'דארף נישט זעהן מ'דארף נישט גארנישט צו פארשטיין איז בעסער ווי זעהן און שוין און דען יו דאנט ניד אלל דיס אלל דיס פענסי סטאריס דעטס. שוין, דעטס בעיסיק טיאלעדזשי. שוין, די זעלבע זאך וועגן די נשמה און שוין און שוין. קיצור. ברוך השם די עולם מיין ועם מיין. קליינע בני קש עומר.
שוין. שכוח.